Eis Konferenz vun haut, de Meeting vun haut mam Alain Krivine heescht, wéi Der dat op der Invitatioun krut hutt, Sortir du capitalisme. De Kapitalismus ass an enger Kris, dat hate mer scho gesot. Och esou hate mer e Kongress intituléiert Enn 2008. An d'Fro, déi sech elo stellt, En ass an enger Kris, jo, mee wat soen déi antikapitalistesch Kräften dozou? Wat soe mir, och déi Lénk als antikapitalistesch Formatioun, dozou? Wéi positionéiere mer eis? Wat ass eisen Antikapitalismus? Ech menge mir brauchen eis net aschüchteren ze loosse vu Parteien, déi joerzéngtelaang e System verteidegt hunn, deen de Kapitalismus net ofgeschaaft huet an deen u sech Onrecht geschaaft huet an och dowéinst zu Gronn gaangen ass. Ech mengen, do hu mir als déi Lénk eng ganz kloer Analys dozou. Mee déi Lénk versteet sech als eng antikapitalistesch Kraaft zënter senger Grëndung vu virun zéng Joer schonn. wéi mir esou schéin och am Präambel vun eisem Grondsazprogramm schreiwen, D'Gesellschaft vun muer entsteet aus der Gesellschaft vun haut. Dat ass esou d'Méiglechkeet fir de Kapitalismus z'iwwerwannen. Mir beschränken eis net dorobber de Kapitalismus ze gäisselen, mir beschränken eis net dorobber ze soen, datt de Kapitalismus ofgeschaaft gehéiert, well dat wësse mer, dat wëlle mer. E muss iwwerwonne ginn. Wat eis interesséiert, an dat ass jo dat Wichtegst, dat ass och dat Komplizéierst, dat ass fir ze wëssen, wéi de Kapitalismus z'iwwerwannen ass. Mir wëllen innerhalb vun de Realitéiten, déi bestinn, kämpfen, fir aner Realitéiten opkommen ze loossen. An dofir muss een och bei all politesch Momenter sinn. ginn der, mir wëssen dat all, politesch Momenter zu Lëtzebuerg, där ginn et der net genuch. Mir wéilten, datt et der méi giffe ginn. Et ginn der zwar nach ëmmer méi, mee bei deene politesche Momenter si mer dobäi, wa mer net souguer eng dreiwend oder eng dynamiséierend Kraaft sinn. Ech mengen, do brauch ee kee vun eis ze iwwerzeegen, well ech weess schonn, wann ee brauch ee just am Sall ze gesinn an ze wëssen, wéi vill Leit bei deene politesche Momenter waren, A leschter Zäit fir der e puer opzezielen, den Irakkrich, dat si schonn e puer Joren hier, d'Mobilisatioun géint de Gesetzesprojet 5611, déi éischt Mobilisatioun vun der Lëtzebuerger Jugend op e sozialen Thema, wou iwwer 10.000 Jugendlecher op der Strooss gaange sinn, wou d'Regierung huet missen och zum Deel zréckgoen, zum Deel leider nëmmen, mee awer ëmmerhin. De Kampf géint déi neoliberal a militaristesch europäesch Verfassung, oder soi-disant Verfassung, a rezenterweis déi grouss gewerkschaftlech Manifestatioun vum 16 Mee, do ware mir all derbäi. Mee Wale sinn natierlech och e politesche Moment, Et ass och e Moment, wou d'Bewosstsäiner méi grouss ginn. Et gi vill politesch Momenter. Mir wëssen natierlech, datt déi parlamentaresch Form vun Demokratie bei wäitem net den Nec plus ultra ass vun der Demokratie. Mir wëlle méi Demokratie. Mir hunn eng aner Iwwerzeegung vun der Demokratie. Mir sinn eis bewosst, datt mer u sech nach e bëssen vläicht an der Stengzäit vun der Demokratie sinn. Wie weess, an honnert, zwee, dräihonnert Joer, wa mer e bësse méi wäit komm sinn, wéi d'Leit eis Gesellschaft, eis Aart a Weis eis z'organiséieren, beurteele wäerten a vläicht och mam Kapp rësele wäerten, fir festzestellen, wéi wéineg Demokratie een huet, u sech just heiansdo e puer Joer delegéiert een d'Muecht u Leit an dann hu si se an da kann ee se net méi kontrolléieren. Mir wëllen eendeiteg méi. Mee et ass schonn eng Form vun Demokratie an dobäi muss ee sinn, et ass e politesche Moment. Et kéint een net dobäi sinn. Et muss ee sech un de breede Masse adresséieren, well et wier e bëssen einfach fir am Elfenbeinturm ze sëtzen. Mir sinn an enger Situatioun, an enger Géigend, wou joerzéngtelaang, u sech zënter quasi éiweg, eng politesch, eng sozial, eng kulturell Hegemonie vun der kapitalistescher Logik herrscht. Dat muss ee wëssen. Dat ass eppes wat prägt, d'Bevëlkerunge prägt. An och, och, an dat ass och wichteg, historesch gesi gëtt et en Diskredit vun der Aarbechterbeweegung, well mer wëssen, wéi d'Geschicht ausgesinn huet, net esou, wéi mer et gäre gehat hätten, well et net d'Demokratie war. Mee et gëtt och bei de breede Massen en Diskredit vun deem, wat eis Idealer waren. An domadder hu mer och ze kämpfen. Gott sei Dank ass et elo esou, datt mer natierlech erëm, datt den aktuelle System, de kapitalische System erëm och a Fro gestallt gëtt. An dann si mer och nach an engem Kontext, wou d'Konsequenzen vun der Kris hei zu Lëtzebuerg nach net däitlech spierbar sinn. D'breet Masse ganz kloer sinn am gaangen un de System ze zweifelen. mee nach net onbedéngt un Alternativen ze gleewen. Mir hunn, et gëtt natierlech eng gewëssen Angscht, an do ass natierlech de Mix vun Autoritéit a sozialem Populismus vum Juncker an der Rhetorik och, deen eng grouss, eng grouss Roll spillt. Wann ee kuckt virgëscht déi Debatt tëschent dem Jean-Claude Juncker an dem soi-disant Oppositiounsführer, den neoliberale Claude Meisch, wou do de Juncker sech als grousse Verteideger vun de Mindestlounempfänker konnt konnt duerstellen, do kann een just de Kapp rëselen. Natierlech bréngt hie dat fäerdeg, mee wee regéiert hei zënter 30, zënter quasi 30 Joer? De Jean-Claude Juncker. A ween huet et nach net fäerdeg bruet, fir de Mindestloun hei zu Lëtzebuerg, wéi mir et fuerderen, iwwert der Aarmutsgrenz ze erhéijen ëm 300 Euro? De Juncker dee bekëmmert sech soi-disant ëm Mindestlounempfänger, dat geet ganz gutt um rtl, dat ass och einfach dat engem Neoliberalen an d'Gesiit ze gehei. Mee de Juncker selwer, deem ass et warscheinlech egal, well wann e sech wierklech drëms giff bekëmmeren, wa seng Regierung sech wierklech drëm giff bekëmmeren, dann hätte se och de Lëtzebuerger Mindestloun, deen natierlech héich ass par rapport zum Ausland, mee déif ass par rapport zum Inland, ënnert der Aarmutsgrenz, da giff deen erhéicht ginn. Eisen Antikapitalismus, dee vun déi Lénk, ass e breeden. Mir wëllen engersäits natierlech d'Verschäerfung vun de soziale Kämpf, a mir sinn dobäi, well dat ass wichteg, datt gekämpft gëtt, an dat wäert an nächster Zäit ëmmer méi gekämpft ginn, dat spiert een. Mä anerersäits fuerdere mer och déifgräifend Reformen, déi de Kapitalismus, An an enger bei wäitem lo net revolutionärer Situatioun, mee a senge Fundamenter erschëttert a Fro stellt, net kapitalistesch, antikapitalistesch Reformen, d'Erhéijung vum Mindestloun hunn ech grad ernimmt, de Verbuet vun Entloossungen bei Betriber, déi Profit maachen, wéi dat de Fall war bei Villeroy et Boch, de massive Wunnengsbau, well et zu Lëtzebuerg schwéier ass, sech iwwerhaapt eng korrekt Wunneng ze fannen, an d'Aféierung och ganz wichteg, vun ökosozialistesche Konzepter, well mer och der Meenung sinn, datt déi Ëmweltkris, déi Klimakris och eppes mat der Organiséierung vun der Wirtschaft, vun der kapitalistischer Logik ze dinn huet. D'Vergesellschaftung och an d'Demokratiséierung vun der Wirtschaft, net just d'Verstaatlechung, mir wëlle kee Staatskapitalismus, dat geet eis net wäit, mir wëlle genuch, mir wëllen och nach, datt d'Leit kënnen matbestëmmen, Dat ass de Wee, deen ee muss goen, an dat huet näischt mat kapitalischer Logik ze dinn. Dat sinn alles Mesuren, déi mir wäerten huelen. Eist Zil natierlech ass och, zwee Sëtz ze kréien. Wa mer déi erreechen, wa mer déi net erreechen, wie weess, dann hu mer, da wäerte mer weider déi Lénk opbauen. An ech mengen, déi Dynamik, déi elo entstanen ass an deene leschte Wochen, déi wäert weider, weider fortbestoen, well ech mengen, do ass wierklech eppes amgaangen, sech ze änneren innerhalb vun der Lénker. Mee dat wäert och, wa mer se erreechen, e Signal sinn un aner Formatiounen och, wéi d'Sozialisten oder déi Gréng, déi oft vergiessen, datt se am Prinzip, an der Theorie u sech, misste lénks sinn oder handelen. Mir wäerten, wéi dat op eise Fixspéin, Fixfeier, Këschten dropsteet, wa mer esouwäit sinn, mir wäerten Feier a Flam si fir d'LSAP-Ministeren, wann et där nach ginn, déi weiderhin den Ofbau vum de soziale Solidaritéite bedreiwen, dat wäerte mir sinn. Mee mir wäerten och déi eenzeg kredibel antikapitalistesch politesch Beweegung zu Lëtzebuerg sinn, déi gestäerkt gëtt an domadder ginn all aner antikapitalistesch Stréimungen zu Lëtzebuerg gestäerkt, fir reng pluralistesch, populär an antikapitalistesch Lénk hei zu Lëtzebuerg op d'Been ze bréngen. An ech mengen, mir sinn um gudde Wee, fir esou wäit ze kommen. Op jidde Fall, et gëtt héich Zäit, fir dat hinzekréien.